Shabana FC yaruete ase yaruete mpaka egeka ase yarenge ase engencho y'amashabiki. Naende Shabana FC amashabiki aro ang'e 99% na abanto bare ase matiang'i. Iga ni slight interference korwa ase siasa ama especially ya Ruto gochia ase Shabana FC. Shabana FC giakure. Abanto bagotama pi bagende Gusii FC.

Bagokora ki tebesa echieta oyo akonya goaka nabachesaji kobaa ebinto bi batabaganeti endagera accommodation kera egento. Moise agokora amagosa abanto aba bakogora chi ticket barwo revenue yene yachire ense mono. Igo Shabana FC ase more management bwata amato aino mobase gwancha.

Tokamotiga igo. Bono nigo ase ageirwe ngomoigu morane, naye chiria chiaga chiagaterwe ng'a eng'ombe nengima siku ici nchiyo. Engaki ende nganyora ekochi eyemo ya Shabana, mogera orenge, ngomanya komoboria endugu yane. Esports nchiabete iga achia gusii igaa. Mwatarire sukuru ende yonsi mwachekiri, mwarorire gose ande onsi Kamorangare oo gagwa kabuya omogati Shaban ng'a ntotwarete, ntwatarete nkanyora oyomo igo. Oyomo atobi chisukuru chionsi pi chia Gusii, ende tiga mbate Abagusii ba rero. Ogende esukuru ende yonsi you can find super talents not less than people. Oratebie esukuru ng'oganese ri inter classes. Ogende ekoche opime you will find very nice people lakini bono abanto tokoreta na abaroroche bamakwimoka mbabwati interest ne chisukuru chia Gusii mbogera bakare gocheki abageni bagoka omopira buya babarete Shabana bagoka omopira. Enational team omogusii oito michira abete atagete omopira mpaka omopira oyio okaera tari ribaga getii ase eng'encho etari mororoche eh. Kera ecounty kera etribe nebainto gotwara eclub kiaye, baria bakonyara goika igoro baike, buna tokogamba bono iga, Bogere nebwate ebilabu korwa oo, ekemo kiabo Gor Mahia, omogusii nare ogwakera Gor Mahia, abagusii naro tiga totuburane amaswali igaa, omogusii nare ogwakera Gor Mahia? Hapana, as much as Gor Mahia egopromote talent korwa ensemo eyio, naintwe gusii igaa tiga Shabana epromote talent from our region. Ase ekeene kere, ase kera omonto aroche, kenda bo.

Harambee Stars mbabwate komanya the management oro nebwate komanya ng'a omogusii nabo akominyoka naende nabo agoaka omopira. Tribe teiyo Kenya igaa ebwate that talent. Abasigisi nabo bakominyoka lakini mbari buya omopira. Abageni nabo bagoaka omopira lakini mbari buya kominyoka. Igo the most talented group ney'abagusii, ey'abagusii.

Abwo togokana, chiago mbatebi ng'a bono iga ngokora nde evidio next baria buna abagusii batugutere. There is no way toraikere ase togosapoti eclub giacha gokonya abanto bande isiko. Tiga aba buna bono naroche omopira ekero togoaka na amagoro omongwana oyo, kare twabuire egemu eye, egori eyee nkai aro. Nkomonyora omongwana gete otumete, agatiga egori ekanywa.

Omogusii oria ogwakabia omotome eloan gende gochia, gende gochia, gende gochia. Abagusii ba erusuko babe gochia bench chiloan, omakorete abaye, abaye. Tobwate abagusii bagwaka omopira abaya. In fact oria Shabana the best player oro nomogusii. Omogusii. Igo which means ng'a gusii etalent naye akorete ki? Nero. Nero ekengerete kebe very clear gochia ase onde bwensi obwate amang'ana yokoreta siasa ase Shabana, ase Shabana ntokonyara egetii egetii kia ogwakera omopira mwatebire nonye kerosi more, ntobwate Mahanga stadium onye kebwate chigori nabo toigete gwakera, inki ki kimokorosia Kisii county. Inki more mwensi esera kana nyaribo? Inki motakogambara moka- motakogambera mogende Maanga Stadium ebe renovated amashabiki nabo togotenena as long as embombe tino. Egere tokinie Nyamira na Kisii. Bono iga amakonyarekana Shabana egotwa buna Nairobi etwe mobogere etwe buna Nakuru tobwate ebitigu sii. Intwe nabo tokogenda ande onsi so long as omopira embombe ekore ki? Etunwa. Intwe twachete korora Murang'a FC. Murang'a FC, ebwate agatigete lakini bado togakera embombo. Ninki? Intwe totakwa embracery gusii yaito. Egetige kere Manga Stadium are. Onye chigori chibekwa. Egetige giatwa. Naye tokorana na amaburi. Lakini embombe ekore ki? Etinwa.

Tukusi Stadium, bono nigo arabe nigo ekogenda Narok, Nakuru gose Bogere. Barabwo banyekorete ekiabo geche seito iga, bagusie mbuya mono sana osukere chingaki chiane ogontegerera, mbuya mono.